Ӕвӕдза, рӕстӕг куыд згъоры. Къорд азы размӕ дӕр ма ацы ӕрыгон нӕлгоймагмӕ кӕсгӕйӕ бирӕ чызджытӕ зӕрдӕхъӕрмттӕ кодтой. Чидӕртӕ та йӕ, ӕвӕццӕгӕн, сусӕгуарзт дӕр кодтой. Аивадуарзджытӕй абон дӕр рох нӕу, ӕмӕ йыл искуы куы амбӕлынц, уӕд сӕ зӕрдӕтӕ цинӕй байдзаг вӕййынц. Афтӕмӕй рабӕрӕг вӕййынц, кӕмӕн йӕ сусӕг, кӕмӕн ӕргом ӕнкъарӕнтӕ. Кӕй кой кӕнын, уый абон уыдзӕн программӕйы уазӕг ӕмӕ мӕ зӕрдӕ дарын, не хсӕн ӕргом ныхас кӕй рауайдзӕн, ууыл. Ӕнхъӕлдӕн ӕм ӕрбацыди. Валера, дӕ бон хорз. Ӕгайть ма нӕм схӕццӕ дӕ. Дӕ бон хорз. Мидӕмӕ рахиз дӕ хорзӕхӕй. Бузныг, бузныг. Ӕрбад. Дӕ зӕрдӕмӕ кӕм цӕуы, ё? Мӕнӕ хӕсӕргӕ хуыздӕр. Хорзӕ дӕ. Дзӕбӕхӕй нӕм бахӕццӕ дӕ? Дзӕбӕхӕй, дзӕбӕхӕй.
Мит нӕ рауарыди. Хӕдзары иуыл дӕр дзӕбӕх сты. Хорз. Валеры дӕумӕ куы нхъӕлмӕ кастӕн, уӕд мӕ зӕрдыл ӕрӕфтыдысты, цы спектакльтӕ ахъазыдтӕ ӕмӕ цы кинонывтӕ ахъазыдтӕ, уыдон. Ӕма сӕ ранымадтон буйный терек, мужское самолюбие. Дезертир.
Дезертир.
О, гыццыл фӕстӕдӕр аныхас кӕндзыстӕм. Фӕлӕ цӕмӕдӕр гӕсгӕ ахӕм хъуыдымӕ ӕрцыди йер буйный терекмӕ гӕсгӕ. Уым дӕр хъӕуккаг лӕппуйы хъазыс. Дӕхӕдӕг дӕр хъӕуккаг лӕппу дӕ, хъӕуӕй рацыдтӕ. Куыд рауад афтӕ, ӕмӕ ног хъӕуккаг лӕппу, пысылмон хъӕуккаг актер сси. Аивады фӕндагыл куыд фӕцалхты? цас нын рӕстӕг цасдӕриддӕр дӕ фӕндыйы бӕрц дзур
скъолайы ма куы ахуыр кодтам уӕд ерыскъолайы хъӕуы скъолайы нӕ фӕлдӕр клубы цавӕр кинотӕ уыди индийаг кинотӕ нӕ ӕмӕ ӕрӕмбырд стӕм ӕрвӕццӕгӕн адӕймаг йӕ зӕрдӕ кӕмдӕр фӕндыди цӕмӕй артисты суайна, фӕлӕ уыцы бӕллиц кӕй нӕ сыххӕст уыдзӕн, уымӕ гӕсгӕ риу хъуыды ничи кодта, никуы хъуыды кодтон. Уымӕн уӕвӕн нӕй. Ӕмӕ мӕхи цӕттӕ кодтон ӕфсӕддон скъоламӕ. Кандидат ӕфсӕддон скъола? Иууыл раздӕр летчиктӕм цӕттӕ кодтам, стӕй стӕм классы ӕвӕццӕгӕн, вот та ӕфсӕддон скъола. Ӕмӕ фарӕстӕм классмӕ куы цыдыстӕм, уӕд нӕ хъӕуккаг у Цӕлыккаты Майырбег. Театрӕн бын Былчъи сывӕрдта уыдонӕй иу. Ӕмӕ йын уыдис юбилей, ӕмӕ йын мах йӕ пьесӕ бацӕттӕ кодтам. Уый уыди фарӕстӕм классмӕ куы цыдыстӕм, уӕд. Ӕмӕ йӕ хъӕубӕр хуыдтой скъолайы директор ӕмӕ йын хъӕуы клубы йӕ спектакль, йӕ пьесӕмӕ гӕсгӕ ӕвӕрд спектакль сывӕрдта. Ды дӕр дзы архайдтай? Ӕз дӕр дзы архайдтон. Мах классӕй сывӕрдтам. Фарӕстӕмтӕм куы цыдыстӕм, уӕд. Ӕмӕ йӕм уый фӕстӕ спектакль тынг нӕ раппӕлыди мӕ нӕхимӕ, ӕвӕццӕгӕн, иууылдӕр артист ӕркастысты мӕ бӕстын. Ныфс уӕ бауагътам.
Ныфс уӕ бауагътам.
Афтӕ нӕ уӕнгӕй загътон зӕн Мӕирбек Курманович, Ӕрмӕ зӕгъын, ахӕм тынг фӕнд артисты суӕвын, фӕлӕ зӕн нӕ зонын дарддӕр цы кӕнон, уый. Уый адыл дӕ ныхас фӕци. Ӕз дӕсӕм класс ахуыр кӕнын, ӕмӕ дын скъоламӕ ӕрцыди Цӕлыккаты Майырбек ӕмӕ театры директор Хъесаты Валодя. Мӕ мах классмӕ ӕрбацыд, дӕсӕм классмӕ дам, Мӕскуымӕ дам ӕрвитӕм, фарон дам ӕрвыстам студи, ирон студи, фӕлӕ ма дам ацы аз ӕртӕ лӕппуйы ӕрвитӕм уырдӕм ахуырмӕ, мӕ дам нӕ фӕнды, цӕмӕй Асхъауӕй дӕр исчи йӕхи бафӕлвара зӕггӕн. Уым ахуырты лӕппуйы ракодта мын Сокаты Чермен ӕмӕ Цӕлкаты Ибраги. Бирон театры ссыдыстӕм, уым уыди къамис, ну дзы бирӕ адӕм уыдис.
Ӕппӕт районтӕй дӕр хуыдтой уыд фӕсивӕды, О, уымӕн ӕмӕ уый размӕ ӕз Мӕскуымӕ студи ирон студи ӕзти. Фӕлӕ дзы чидӕр ахуыр кӕрон мӕ фӕци. Уымӕ гӕсгӕ мӕ фӕндыди, цӕмӕй бынӕттӕ ма фесӕфой фылдӕр лӕппутӕ сӕ Ӕмӕ фондз лӕппуйы нӕ равзӕрстой мах. Эрмемӕ чи разди, уыдон уырны уыдонӕй дӕр суинаг артисттӕ уыдаиккой, фӕлӕ иу сӕхимӕ нӕ рауагътой дарддӕр недавно хъӕуӕз професси зӕгӕ. Иннӕ лӕппуйӕн та иунӕг уыди хӕдзары дыууӕ хоимӕ чермен сокад. Кӕй барвыдаиккой. Ӕмӕ цӕмӕндӕр уыдон дӕр нӕ бафӕндыд. Чи зоны уыдон ахӕм курдиатджын разындаиккой. бӕрӕгмӕ. Былнарвыстой фондзӕй ӕмӕ мах баззадыстӕм Сабанты Тамерлан, Хъӕцмӕзты Лазыр ӕмӕ ӕз. Валер, ма афтӕ цӕмӕн рауад, цӕмӕ дӕ фӕндыди актеры дӕсныйад райсын? Йӕ бирӕтӕм афтӕ кӕсы, ӕмӕ уыдонӕн рӕсугъд царди алцыдӕр сын ӕнцонтӕй цӕуы, зындзинӕдтыл не мбӕлынц. Ды дӕр рӕсугъд царды агурӕг тырныдтӕ? Уый дӕр дзы ӕвӕццӕгӕн уыди, уый дӕр дзы уыди. Фӕлӕ дыккаджы та, ӕвӕццӕгӕн, Мӕскуымӕ нӕ кӕй ӕрвыстой ахуырмӕ. Уый та куыддӕр адӕймагӕн ныфсдӕтта, ома бӕсты дӕр базондзынӕ. Абон абон уый бӕрц диссаг нал у кӕстӕртӕн ӕмӕ мӕскуымӕцон, фӕлӕ уыцы рӕстӕджы адӕймаг иу загъта Мӕскуй уыдтӕн, ӕрмӕстдӕр Мӕскуй уыдтӕн, уӕд уый махӕн бынтон диссаг. Хъӕуккаг лӕппу. Хъӕуккаг лӕппу, горӕтмӕ дӕр уый бӕрц не фтыдыстӕм. Ӕмӕ Мӕскуыйы ацыд, и вот уыцы рӕстӕджы студимӕ кӕй бахаудтам, уый не ппӕтӕн дӕр пайда фӕци, уымӕн ӕмӕ мах ӕрцыдыстӕм ахуыры фӕстӕ театрмӕ фылдӕр зонындзинӕдтимӕ. Зонындзинӕдтӕ ӕрмӕст актеры дӕсниады нӕ, уымӕн ӕмӕ, зӕгъӕм, афтӕ Саламты Къола, Сланты Къоста уыдон ам фесты ахуыр, Мӕскуыйы дӕр нӕ уыдысты, фӕлӕ куыд курдиатджын адӕм, артисттӕ зӕгъӕн дӕр нӕй. Фӕлӕ махӕн уыцы рӕстӕджы уый тынг пайда уымӕн ӕмӕ нӕ дӕсныйадӕй дарддӕр ма мах базыдтам культурӕ, ӕндӕр адӕмыхатты культурӕ дӕр. Уый пайда у, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы. Уымӕ гӕсгӕ ёй хорз хорз хъуыды уыди студийы кӕй арвыстой Мӕскуымӕ, уый. Уымӕн ӕмӕ уый размӕ дӕр студитӕ уыди. Уый ди дыккаг, ӕртыккаг та зын уыди ахуыр кӕнын. Фыццаг аз уӕлдайдӕр та уымӕн ӕмӕ ахӕм предметтӕ дзы уыдис мӕ чизоны скъолайы, уыдон программӕ дӕр нӕ уыдысты. Фӕлӕ иу мӕ ныхас цӕмӕ цӕуы, ӕз ӕй ӕмбӕрстон, иу махуыр рӕстмӕ куы нӕ рацӕуа, уӕд мын Ирыстонмӕ рыздӕхӕн нали. Ахӕм худинаг уыд уыцы рӕстӕджы. Ӕркуыд, ола Цӕриаты Валерик Мӕскуымӕ арвыстой ахуыр кӕнынмӕ. Йӕ бон нӕ Йӕ бон нӕ бацимӕ расырдтой. Уый зӕгъын ис искуы дӕхи хъомӕ балӕппӕрстаис. Ӕмӕ уый дӕр ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ хсӕвӕй-бонӕй, зыдтонӕй

Ӕмӕ адӕймаг цыфӕнды дӕсныйадыл хӕст куы уӕддӕр цард куы кӕнай, уӕд куы фӕсмон кӕнай, уӕддӕр ма цы рауайдзӕни. Фӕлӕ бынтонӕй афтӕ ауадзын дӕр нӕ хъӕуы. Ӕдзухдӕр архайдтон, цӕмӕй мӕ фӕдыл чъизидзинад ма ныууадзон, ма фӕрӕдийон, уымӕн ӕмӕ йӕ хӕдзарӕй дӕр, ахуыргӕнджытӕй дӕр, уӕдӕ хъӕуы царды мидӕг дӕр. Ӕз афтӕ зӕгъӕн ис, ирон ӕгъдау ӕмӕ ирон ӕвзагӕй цы зонын, уыдон иууылдӕр рахастон зног хъӕуӕй. Уымӕн ӕмӕ ахуыргӕнджыты дӕр ӕндӕрхуызон уыдысты вӕццӕгӕн, стӕй домынты дӕр уыдысты, стӕй хӕдзарӕй дӕр вӕццӕгӕн бирӕ рӕзгӕ уыди, ӕмӕ никуы адӕймаг йӕ хъуыды дӕр никуы рцыди, цӕмӕй исты ӕнӕгъдау ми бакӕнай кӕнӕд исты чъизидзинад саразай, зӕгъгӕ. Уымӕ гӕсгӕ куыддӕр ӕр куысты мидӕг дӕр дӕ зӕрдӕ, дӕ сӕрыхъуыдытӕ сыгъдӕг кой, уӕд дӕ хъуыддӕгтӕ дӕр вӕццӕгӕн афтӕ уыдзысты. ӕртӕкӕ цы зондахастыл хӕсты ӕмӕ цы ранымадтай цы миниуджытӕ, уыдон ӕмбаргӕ кодтай сывӕллонӕй, ӕви дын сӕ исчи фӕдзӕхста? Хистӕр теудзухдӕр афтӕ дзырдтой, уый ма бакӕ, уый худинаг, уый нӕ фӕччы, уый афтӕ-афтӕ. Ӕз арӕх фӕдзурын Мӕ ермӕ кӕстӕртимӕ дӕр ахӕм ныхас куы кӕн. Мӕнӕ университеты дӕр куыстон, стӕй ӕви дӕр режиссерней профессийы сӕйраг дӕр ахуыргӕнӕг дӕ, да, цы актертимӕ кусай, уыимӕ. Йӕ риу мӕ фыд цӕвгӕ дӕр мын никуы ныкодта. Мӕнӕ нывы схъӕр хъӕр дӕр нӕ. Афтӕ йӕ фӕсномыгӕй цыдӕр хабар радзырдта, ӕз цы фӕрӕдыдтӕн, уый. Ӕмбисонды куыд? Ӕмбисонды хуызӕн йӕ радзырдта.
Дӕумӕ дзурын чындз бамбармӕ. Ӕма и мӕхӕдӕг, уыцы лӕг мӕнӕ кӕй тыххӕй дзурой, сын ахуыр адӕймаг у, сывзӕрон, ӕмӕ йой фӕстӕ мӕхӕдӕг ӕмбар дӕр байдтон. Ахъуыды-иу ӕй кодтаинӕ?
Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, цӕй тыххӕй зӕгъын, сывӕллон куы фӕрӕдийа, ӕрыгон адӕймаг уӕд ын йӕ сӕр куы ныццӕвай, уӕд зонддзӕн бацӕудзӕни, феррӕудзӕни. Фӕлӕ йын лӕгъзӕй куы бамбарын кӕнай, куы йын бамбарын кӕнай уарзондзинадимӕ, уӕд дзы рауайдзӕни, уӕд ӕй бамбардзӕни. Ӕфхӕрын ныхасы, чъизи ныхасӕй уыцы сывӕллон, стӕй фосдӕрма знӕт ныхас куы нӕ уарзы, уый фосы гомыг фос нӕ уыд адӕймаг, куыд хъомӕ мбара, зӕгъӕм, фӕнӕмӕй, бафхӕрӕй, мӕ дзы стӕй ӕрдом исты хорздзинад. Уымӕн уыдон. зӕрдӕ дӕр гӕбӕрдӕр кӕны. Афтӕ, афтӕ.
Архайдтон афтӕ, мӕ царды мидӕг дӕр гӕнӕн кӕм уыди, омдзух дӕр, абон дӕр архайын, цӕмӕй адӕймаджы ма бафхӕрай. Дӕлӕмер нӕй адӕймаг куы бафхӕрай, уӕдӕй ды куыд фӕзӕнц дӕлӕмер уагътай, ӕмӕ цӕмӕ уый дӕр Хуыцауы лӕвӕрд у, кӕмӕ ныхас кӕныс. Цӕмӕй хуыздӕр дӕ Цӕмӕй хуыздӕр дӕн, уый.
Йӕ чидӕр зӕгъӕм хуыздӕр дарӕсийы кӕнӕ чидӕр зӕгъӕм мӕгуырдӕр дарӕси, уый ӕппындӕр у дзурӕг нӕу, ӕмӕ сӕ удыхъӕд кӕнынц сӕ лӕгдзинад афтӕ. Чи зоны, мӕгуырдӕр хуыз чи у, лӕг дӕр у, ӕмӕ йӕ удыхъӕд дӕр фидардӕр у. Йӕ разныхӕстӕ кӕныс ӕмӕ мӕм Ахӕм хъуыды фарста фӕзынди, уый дӕхӕдӕг ацы царды хатдзӕгтӕм ӕрцыдтӕ ӕви дӕ хистӕрты фӕдзӕхстытӕ сты? Фыццаджыдӕр хистӕрты. Хистӕрты уымӕн ӕмӕ фӕлтӕр фӕлтӕрӕй хорздзинад куы иса, уӕд уый цард размысыл. Нӕ дӕ бауырндзӕни, кӕй фӕндыр куы бафӕрсай, уӕд нӕ хъӕуы гыц скъоламӕ мӕ цалмӕцыдтӕн. искӕмӕ чындзӕхсӕвӕ кӕнӕд куывд, хонӕг чи азидзӕн, уӕд Сӕриаты Зарбечы фырт. Уымӕн ӕм уыдтӕн, зивӕг нӕ зыдтон. Кӕм фистӕгӕй велосипед чи лӕвӕрдта, кӕм хӕрӕгыл, кӕм бӕхыл. Мӕ иуӕр хъӕуы, иу хъӕуӕй иннӕ хъӕумӕ азылдта. Мемам дӕр ма йӕ уыди гыццыл лӕппутӕ, зӕгъӕм, афтӕ. Стӕй дарддӕр, ерыс чындзӕхсӕв зиан, отцы дурын, Сайдан ӕмӕ лӕууыс, лӕууыс, уырдыг лӕууыс, ӕмӕ адӕймаг хъуыста ӕдзухдӕр. Куывды чындзӕхсӕвы дӕр хистӕрты цӕуы Зурулсина, уый дӕр. Уый дӕр бирӕ радта зонындзинӕдтӕ. Дыккаджы та адӕймаг кӕсын куы байдта чингуыты, адӕймаг кӕсын куы байдта, цы у нӕ культурӕ, не гъдау, уӕд, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, азтӕм гӕсгӕ адӕймаг дӕр удытыл хӕцын байдыдта. Уымӕн ӕмӕ фӕнда мӕ фӕндон дӕр театры кусай уӕд иуыллӕр, уӕддӕр та ирон театры нӕ удыхъомы зона ирон культуры куыд у, ирон ӕгъдау куыд у, уымӕн ӕмӕ цыфӕнды артистӕн дӕр йӕ рацыд уӕлдайдӕр ирон пьесӕйы куы хъаза, уӕд хъомӕ зона ай цавӕр адӕмыхатт у, цы культурӕйы, цавӕр дарӕс дардтой, сӕхи сылгоймагимӕ куыд дардтой, хистӕртимӕ куыд дардтой, цухъа куыд дарын хъуыди. Уымӕ гӕсгӕ чингуыты дӕр, стӕй истории дӕр, стӕй, зӕгъӕм, афтӕ нӕ размӕ цы хистӕртӕ уыди театры, уыдон дӕр нын бирӕ зонындзинӕдтӕ радтой. Амыдтой.
Ерды дӕ кӕстӕрты та куыд хъомыл кӕныс? Цӕуыл сӕфтауыс? Ӕртӕккӕ сӕ ницы олыфтам, ӕртӕккӕ мын сӕхӕдӕг зондамонджытӕ сты. Мӕ кӕстӕртӕ сты, сӕхицӕн кӕстӕртӕ ис, ӕмӕ арӕхӕй фӕдзурын Алкӕй кӕстӕрдӕр гыццылӕй дӕр куыд вӕййы хъуыдырсӕкӕр адӕймаг, фӕлӕ куы бахъомыл сты, уӕд ӕхсызгон у, арӕх зондамонын байдайынц мӕ уыной хсызгон. Ома ныр дуг аивта мӕ дунейы ахуырсна йӕ зондысна, зӕгъгӕ. Йе хорз, фӕлӕ уӕддӕр гыццыл куы уыдысты, уӕд сӕ цавӕр сӕйрагдӕр миниуджытыл цӕмӕй хӕстой, цӕуыл сӕ ахуыр кодтай? Йе афтӕ зӕгъӕм,
цард куыд тагъд тӕхы, хӕфсӕндӕм елаппа хуртын алчидӕр ес бӕллоны уарз уымӕн ӕндӕр гӕнӕн нӕй ёйо хатса фыруарзтӕй сӕ бабын кӕны ныййарӕг дӕр вӕййы афтӕ афтӕ тынгӕ уарзмӕ ин йӕхицӕн бар ницы дӕтты хӕринаг дӕр ын кӕны йӕ гӕрзты дӕр ын ныхсы цъылын дӕр йӕ бӕсты уый дӕр бынтон раст нӕу гыццылӕй куыддӕр свӕллон райгуыра ахуырӕй кӕнын хъӕуы цӕттӕ кӕнын хъӕуы цардмӕ уымӕн ӕмӕ ахӕм рӕстӕг ралӕудзӕни ӕмӕ иунӕг аззайдзӕни Мафтыл. Гыццылӕй ахуыр кӕ. Хӕринаг кӕнын дӕр ахуыр кӕ, гӕрстӕхсын дӕр ахуыр кӕ, йе чингуыты дӕр, ӕсетхина. Уый дӕр сырддӕр срӕгойтӕ иуылдӕр афтӕ сты, срӕгойтӕ афтӕ сты. Лӕппын райгуыры, зӕгъӕм, арсӕн, бирӕгъӕн, рувасӕн, ӕмӕ сӕ ахуыр кӕны цуаны, цӕмӕй хормагӕй ма мӕлойзагӕ. Уымӕ гӕсгӕ ер адӕймагдӕр афтӕ хъомыла гыццыл ӕмӕ ахуырадӕн раттын хъӕуы, сахуырӕй кӕнын хъӕуы царды зындзинӕдтӕм, бацӕттӕ кӕнын хъӕуы ӕмӕ йӕ дохтыр хъахъхъӕнын хъӕуы фыдбылызӕй. Уымӕн ӕмӕ дӕ сывӕллон гыццылӕй куы сахуыр кӕнай, ӕмӕ куы зона, ӕвзӕрдзинад цы у, чъизидзинад цы у, фыдбылыз цы у, нӕ, уӕд, уӕд чи зоны, йӕхицӕн дӕр ӕнцондӕр уыдзӕн. Ӕз дохтыр афтӕ фӕзӕгъын, цы у цард нӕ философмӕ дӕр ахӕм ныхас рацыд зӕрдиаг ныхас адӕймаг ахуыр дӕр уый тыххӕй кӕны ӕвӕццӕгӕн нӕ цӕмӕй йӕ цард рӕсугъд уа уый иу дыккаг та йӕ фӕнды цотын куы фӕзына цӕмӕй йӕ фӕдыл чи баззади уыдонӕн дӕр рӕсугъд цард у мах иууыл рагурӕм рӕсугъд цард Ӕндӕр не цардӕн йӕ мидис ӕндӕр ницы у. Ӕмӕ алкӕмӕн уыцы рӕсугъддзинад йӕхи у. Йӕхи рдӕуӕн рӕсугъд цард цы у? Йе рфыццаджы дӕр дӕхицӕн. Мӕхицӕн мӕнӕ ӕз дӕсниад кӕй райстон, уый мын тынг феххуысы царды мидӕг, уымӕн ӕмӕ, зӕгъӕм, чи зоны, Нӕ зонын, ӕндӕр, ӕндӕр дӕсниад куы райстаин, цард куыд уыдаид, фӕлӕ хъысмӕт нӕ фӕрсы мах. Ну? Йӕ рацы дӕсниад кӕй райстон, уый мын мӕ удӕн афтӕ ввахс у, ӕмӕ дзы ӕз ленк кӕнын. Нӕ? Циндзинадмӕ хӕссы. О, циндзинадмӕ хӕссы, ӕмӕ мын уый баххуыс и царды мидӕг цыдӕр зындзинӕдтӕ ферох кӕнын. уымӕн ӕмӕ адӕймаг истӕуыл зӕрдиагӕй хӕст куы уа ӕмӕ йӕ куыст йӕ зӕрдӕмӕ куы цӕуа, йӕ дӕсниад йӕ зӕрдӕмӕ куы цӕуа, уӕд бирӕ цыдӕр зындзинӕдтӕ ферохгӕнӕн ис. Стӕй сын бафӕраза, ӕнцондӕр фӕраза.
Фӕлӕ адӕймагӕн дӕ куыст дӕр дӕ зӕрдӕмӕ куы нӕ цӕуа, дӕ цард дӕр рӕсугъд куы нуа дӕ бинонты мидӕг, дӕ сыхӕгтимӕ дӕр загъд куы кӕнай, уӕд, уӕд адӕймаг йӕ цард йӕхӕдӕг снад кӕн йӕхицӕн. Уымӕ гӕсгӕ ӕдзухдӕр архайын хъӕуы. цӕмӕй фыццаджыдӕр дӕ цард дӕхи уды зӕрдӕмӕ цӕуа. Кӕд дӕ сӕрымагъз хорз кусы, ӕмӕ раст ӕмбарыс рӕсугъддзинад цы уызӕгӕ, уӕд уымӕ гӕсгӕ. Уымӕн ӕмӕ мах нӕ дин дӕр, не ӕгъдӕуттӕ дӕр нӕ иу дӕр у дзурӕг сты, цӕмӕй дӕ алыварс адӕми уыдон ӕздзинадмӕ хӕссай, ӕфхӕргӕ сӕ ма бакӕнай. Уымӕн ӕмӕ дӕ абон иу адӕймаджы куы бафхӕрай, уӕд дӕ райсом дӕс адӕймаджы бафхӕрдзысты. дӕ кӕстӕртӕн та цавӕр рӕсугъддзинад уыныс? Дӕхионы кой загътай?
Йе рзы афтӕ хъуыды кӕнын, фӕткъуыт дӕр дард не рхауы бӕласӕй. Ӕмӕ уыдоны ӕндӕр гыццайы зӕм афтӕ дзырдтон. ӕвзӕрдзинад ма куы кӕнут, чизидзинад уӕ сӕрмӕ ма худинаг ма куы рхӕссут уӕ сӕрмӕ. Уымӕн ӕмӕ ергицлеры ма ӕз дӕр хъуыстон. Худинаг у, худинаг у, раздӕр eo адӕймагом бӕргӕ дӕр нӕ бакодта ергицл. Худинаг служа. Стӕй цылку бахъомыл уӕд баппар. Бамбӕрстон ӕмӕ ирон ӕвзаджы худинаг цы нысан абонӕй бирӕтӕ алчи йӕхирдыгон ӕмбарын. Йӕхирдыгон бафӕла худинаг, уый уый махмӕ Декан, худинаг у, ӕмӕ о адал ахицӕн уымӕй нӕ фӕчыдӕр ныр худинаг у, зӕгъгӕ. Нӕ? Мӕ дурын дӕр афтӕ сӕ хъомыл кодтон, цӕмӕй ма фӕрӕдой сӕрты мидӕг, ма фӕрӕдой. Ахуырад райстой. Цавӕр фӕндагыл дын хӕсты сты? Исчи сӕ дӕ фӕдыл ацыд? Ничи, ничи, ничи, ничи. Ӕмбӕрстой йӕ, куыд зын цард кодтам, куыд зын цардыл ма Куыд уыди зын кусын, уымӕн ӕмӕ ӕвзаг цӕй ныууагътам. Иунӕджытӕй дӕр театрмӕ уадзтыстӕм. Нӕ сын не фенад кодтам, фӕлӕ уӕддӕр куы бахъомыл сты, уӕд уыдон равзӕрстой ӕндӕр дӕсныдтӕ. дӕр. Фӕлӕ уӕддӕр цавӕр дӕсныдӕттыл хӕст Иу дзы равзӕрста экономист, иннӕтӕ равзӕрста истори. Ныр кӕсыс, нӕ басусӕг кодтай. Махӕн дӕр уый ӕхсызгон у. Йе рдӕбон цардыл дзурын куы райдыдтам, уӕд загътай, ӕмӕ уыйӕцӕгӕй дӕр афтӕ, адӕймаг йӕ царды мидӕг бирӕ зындзинӕдтыл ӕмбӕлы. Кӕуылдӕр сыл фӕтых вӕййы, чидӕртӕ та цавӕрдӕр зындзинӕдтӕ та адӕймагыл тых кӕнын райдайынц. Йе рдӕуон ныры онг ӕппӕт стыл дӕр зындзинадыл кӕд сӕмбӕлдтӕ ӕмӕ цавӕр уыд?
Ер алгъуызон у зӕгъӕн нӕ зындзинад. Зын рӕстӕг. Зын рӕстӕг дӕр нӕ. Ер кӕй фӕнды куы бафӕрсай уӕддӕр уыцы зындзинад. Йӕ мад куы амӕлы, йӕ фыд куы амӕлы, йе фсымӕр зӕгъӕм нӕ, ввахс адӕймаг куы фӕцух уа цардӕй, уый иу зындзинад у. Ис дыккаг зындзинад, зӕгъӕм, дӕ бӕстӕйы мидӕг зӕххы ӕмкъуыст куы рцӕуа, ӕвзӕрдымгӕ куы рцӕуа, нӕ зындзинӕдтӕ, чи зоны, иу у, фӕлӕ мӕм афтӕ кӕсы, зӕрдӕ дӕр алхуызон риссы. Риссы нӕ. Уымӕн ӕмӕ вӕхс адӕймагӕй де рдхорд куы фӕхи, куы нӕ уыдонӕй тынг тынг зындзинад уый. Фӕлӕ ма ис иу, иу зындзинад, зӕгъӕм афтӕ, йӕ бон у ма мӕлгӕ дӕр мачи кӕна, зӕххынкъуыст дӕр ма. Фӕлӕ дӕ зӕрдӕ цӕуылдӕр афтӕ тынг рисдзӕни, ӕмӕ йын уыцы рыстӕн бауромӕн нӕй, уымӕн ӕмӕ дӕумӕ уыцы хъарутӕ нӕй, цӕмӕй йӕ сраст кӕнай, зӕгъгӕ. Ахӕм зындзинад дӕр ис. Мой фылдӕр баст вӕйы ӕвӕццӕгӕн адӕймагӕн йӕ куысты мидӕг, йӕ профессийы мидӕг. Уымӕн уымӕн ӕмӕ аивады дӕсниад, культурӕйы чи кусыны, фысджытӕ, нывгӕнджытӕ, артисттӕ, режиссертӕ, композитортӕ вӕййынц хъуыдыты нӕ йӕ сӕры мидӕг. Фӕлӕ йӕ бон нӕу, цӕмӕй йӕ абон сараза. Фӕнды йӕ кино сисын, но йӕ бон фадатӕн нӕу. Фӕнды йӕ спектакль сӕвӕрын, ӕмӕ йӕ бон нӕу. Хъуыдытӕ кӕнынц цыппар мӕссӕдз сахаты. ӕрмӕстдӕр уыцы хъуыдыйыл уыцы хъуыдыйы ахӕмтӕ бирӕ ӕмӕ уый та ӕндӕрхуызон зындзинад у ме уыцы зындзинад ӕз фӕстагмӕ кӕй тыххӕй зӕгъын уый тынгдӕр хала адӕймагӕн йӕ уд ды йемӕ сымбӕлдтӕ нӕма
нӕма дӕ бӕллицтӕ ӕмӕ дӕ фӕндтӕ дӕ къухы фтынц фтынц фӕлӕ тӕрсын мӕ хабар мӕнӕ дӕр у мысыл нӕ дӕ фӕсӕрцыд кӕндзыстӕм Йӕ кӕд куыстыл ныхас кӕнын райдыдтам ногӕй, уӕд ды дӕ театры актер дӕр, кинойы актер дӕр. Дӕ зӕрдӕйы арфдӕр бынат цы рцахста? Театр ӕви кино? Йӕ рафтӕр ауадимӕ. Мах куы цӕттӕ кодтой ахуыр кодтам. Нӕ дипломты дӕр фыст уыди актер, драмы и кино. Дыууӕрдӕм дӕр нӕ цӕттӕ кодтой. Ӕмӕ кӕд нӕм актёры дӕсниад уыд, уӕддӕр тынг зын уыди, цӕмӕй дӕ кино сисой, уый тыххӕй. Абон ӕппындӕр нал исынц, уымӕн мӕ кинотӕ нал, нал исынц. Фӕлӕ ус рӕстӕджы театры кусгӕ дӕр иу мӕнӕ нӕхи телестудийыл искӕй куы рахуыдта, ахӕм хцайыл ничи куыста. Киноимӕ исынц. Ус рӕстӕджыты ма йын кад уыди кинойӕн дӕр. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ йӕ сфӕнды театралон артисттӕр кино ист куы рцӕуы, уӕддӕр, зӕгъын ис ӕмӕ адӕймаг театры фылдӕр циндзинад исы. Театры. Театры. Уымӕн ӕмӕ ӕртеатры албон куыстмӕ цӕуыс, спектакль хъазыс ӕнӕхъӕнӕй, дыууӕ сахаты, зӕгъӕм, нӕ архайыс цы. Кинойы хабар та куыд у? Мӕн ам дӕр ӕдӕр киноуӕды цы уыны, ныртӕккӕ скуыст кӕнӕм, уымӕн ӕмӕ ӕрбацыдтӕ, дӕ грим скодтай, дӕ Цы дын бӕлы, уый систой ӕмӕ ацыдтӕ. Адӕймаг кӕмдӕр афтиде баззайы йӕ уд. Цӕмӕн? Уымӕн ӕмӕ ды кино нӕма федтай, ӕрмӕстдӕр дзы скъуыддзаг ахъазыдтӕ. Йӕ иннӕ скъуыддзаг та исдзысты иу къуыри фӕстӕ, зӕгъӕм, афтӕ нӕ кино нӕма уыныс, уӕддӕр дӕхӕдӕг. Уымӕ гӕсгӕ, цӕмӕй, зӕгъӕм, афтӕ циндзинад адӕймаг, аивадон циндзинад фылдӕр кӕм ис, уый театры. Уымӕн ӕмӕ ролмӕ рацыдтӕ, йӕ райдайӕн йӕ кӕронмӕ ахъазыдтӕ, спектакль рунды амардтой рауадгӕсты ӕмӕ фӕлладӕй куыддӕр рацыдтӕ зӕгъӕм дӕ хӕдзармӕ йе кинотӕ ӕндӕрхуызон у кинойы уӕлдайдӕр та быдыры хох искуы куы иса уырдӕм цалынмӕ бацыдтӕ дӕрхуызон у фӕлӕ уый фӕстӕ кино куы рацӕуы уӕд адӕймаг йӕхицӕй тынг ныппусы уӕлдӕрдӕр та дӕ роль куы рауайа уӕд йе рфыццаг роль мын уыди Измаил, Бурнасты Измаил иста Буйнытерек. Уый дӕ фыццаг кино.
О, фыццаг роль уыдис. Ӕмӕ сбӕлвырд кодтой ӕмӕ мужской самолеты дӕр исын байдтой.
Уыцы иу рӕстӕг. О, ам цухъаты уым та костюмт. Мы иу дыууӕ бон иу ран, дыууӕ бон иу ран афтӕ. Стӕй тхӕзӕн ма цасдӕр цыгын иу-цалдӕр боны куы систой, уӕд бацыдтӕн ӕмӕ ӕз дӕр бакастӕн материалмӕ Измайлевы. Мӕхи куы федтон, уӕд мӕхи кӕуын амардтон. Бой кӕм куы федтай? Буйный терека.
Цӕмӕн? Уымӕн ӕмӕ амонӕг нӕ уыди, ӕви афтӕ ӕнхъӕлдтой, мӕхӕдӕг алцыдӕр зон. Уымӕн ӕмӕ сценӕйыл куыд хъазы актер, кинойы бынтондӕр хуызон. цӕмӕн, уымӕн ӕмӕ кинойы хъазӕн нӕй. Кино издаритор дӕ сӕрмӕ гъи дӕ цӕсти, уый дын иуылдӕр раргом кӕндзӕн пленкӕ. Ӕз та хъазгӕ кодтон. Театры сценӕйыл куыд хъазынц афтӕ. Мӕ дзы рауади пафос, мӕ дзы рауади мӕнӕ хорз нӕ уыди, мӕ зӕрдӕмӕ нӕ фӕзыди. Уый ныр ды ныр баксгӕ кинонывмӕ уӕд, уӕддӕр?
О, ме мбӕлццӕн мӕ зӕн Нарик тынг дыл лӕгъстӕ кӕндзӕн, дарддӕр нӕ рацӕудзӕн. Мӕн ацы сценӕзӕн фӕстӕмӕ сисӕм. Мӕ ногӕй ахъазыдыстӕм.
Мӕ уӕд куыддӕр мӕхӕдӕг ӕмбарын байтдтон, уымӕн ӕмӕ, зӕгъӕм, ӕр сценӕйыл Грим, стӕй дӕ театрдзауты дӕр уе хсӕн ис дӕс-фынддӕс метры. Ам та пленкӕ, дӕ цӕстӕ дын ноджы бынджырӕй гуылоды Мӕ дзы иу рауадис ӕмӕ мӕнӕ дӕсныйад ӕппындӕр нӕ зонадимӕ афтӕ хъазыдыстӕм мах. Цалдӕр сценӕ ногӕй систам. Кӕд буйный Теричы кой кӕнын райдыдтам, уӕд знон ацы программӕ цӕттӕгӕнгӕй бакастӕн ус Кинодовмӕ. Мӕхӕдӕг дӕр ӕй уарзын. Ӕмӕ сӕ уыл ахъуыды кодтон. Цард ивы, рӕстӕг ивы, домӕнтӕ ивынц, фӕлӕ уӕддӕр зӕхмӕ уарзондзинад, хъӕуккаг лӕппуты зӕхмӕ уарзондзинад нӕ ивы. Йе рды дӕр ахӕм сурӕт сарӕзтай. Уымӕй уӕлдай ма тох кодтай рӕстдзинадыл. мӕгуырты фарсыл. Ныр дӕр ахӕм дӕ? Ныр дӕр мӕгуырты фарст мӕгуырты фарст. Куыдӕй рабӕрӕг вӕййы уый?
Цы хызы фӕхӕцыс сӕ фарс?
Сабеймӕ ма ферох уа, уыцы кино цалдӕр сценӕ дзы ист уыди ног хъӕу. Ермана кӕм амбӕлын, уый уыцы хӕдзар дӕр нӕ хъӕуы мидӕг уыди.
Стӕй мӕ хӕст кӕм и, уый та нӕ хӕдзарӕй иу дӕсмассӕдз метр быдыр йӕ ист уыди. Хӕрзаг хъӕуккӕгтӕ иуылдӕр ӕрӕмбырд йӕ уӕлдӕр уыдысты, массовкӕ иуылдӕр хъӕуккӕгтӕ уыдысты. Мӕ цы сусӕг кӕнын, нӕ хӕдзары Ебоцкая дзаг арах банызтал иууылдӕр. Уый актерты Лимасов. Иууылдӕр уым чидӕриддӕр архайдта, актеры, шофыры. Ой, риу куыд ауадздзынӕ дуарӕмӕ мӕ мады уым кӕрдзынтӕ, цыдӕртӕ, куыддӕртӕ хорзӕй хъуыды кӕнын. Дыккаджы та мӕгуыртӕн куыд ӕххуыс кӕнӕн ис. Ныртӕккӕ афтӕ дӕр зӕгъын нал и, мӕнӕ мӕгуыр, мӕнӕ фӕндагыл чи лӕууы. Ӕрмӕст уый мӕгуыр нӕу. Мӕгуыр вӕййы афтӕ мӕ алцыдӕр ын ис. Хӕрддӕр ын ис, дзаумадӕр ын ис. Фӕлӕ цӕуылдӕр ӕнкъард кӕнӕм. Ӕз мӕнӕ культурӕйы мидӕг зӕгъын, аивады мидӕг, мӕ куысты мидӕг зӕгъын нӕ. Иуӕй-иу хатт фӕхъӕуы ӕцӕгӕн разамонӕг куы уай, куыстуаты, уӕд уӕлдай цӕстӕнгас хъомы сӕ зонай. Ерыс цал ран куыстон иу театры, дыккаг театр, ӕртыккаг, университеты. Ӕмӕ сӕ иу афтӕ зыдтон. Сӕхӕдӕг иу Мӕ кусджыты се ппӕты дӕр кӕимӕ куыстон, ӕз сӕмбӕрстон сӕ уды мидӕг сиуй. Мӕ иу кӕм хъазгӕ ныхасӕй, кӕм комкоммӕ ныхасӕй. Мӕ бон уыди ныфс бавӕрын, мӕ бон уыдис Афтӕ куыддӕр зӕрдиаг ныхас зӕгъын барӕй. Мӕ уд ӕмбӕрстой. Мӕ уд ӕмбӕрстой.
Уымӕн ӕмӕ культурӕйы мидӕг дӕр, стӕй аивады мидӕг дӕр разамонӕг ӕндӕрхуызон хъома уа. Мӕнӕ дохтыр рынчынтимӕ куыд у. Уколтӕ сын кӕны, фӕлӕ ам та, ӕвӕццӕгӕн, уколтӕ кӕнын хъӕуы. Ныхас. Зӕрден, зӕрден. Ӕмӕ Ёсе цӕмӕндӕр мӕм афтӕ кӕсы, уый раст у. Уымӕн ӕмӕ уӕлдайдӕр артисттӕ, ну, уӕлдай нывгӕнӕгӕн дӕр, цыдӕриддӕр аразой, сфӕлдыстад иуылдӕр сӕ йӕ зӕрдӕ аразы. Ӕмӕ йӕ зӕрдӕ саст куы уа, йӕ зӕрдӕ хӕлд куы уа, уӕд ын схъомӕ раргом кӕна, кӕнӕ цавӕр сурӕт сараза.
Адӕймагмӕ алгъуызон ӕнкъарӕнтӕ вӕййы, нӕ кӕм ӕнкъард фӕкӕны, кӕм цин, кӕм маст, кӕм кӕугӕ дӕр скӕны. Йе рдӕуӕн дӕ зӕрдӕ куы рынкъард вӕййы, растдӕр зӕгӕй та афтӕ нӕ, цавӕр кинонывтӕм кӕсын уарзыс дӕхӕдӕг?
Кинонывты дӕр мӕ нӕ хъӕуы. Ӕмбарын кӕ, цырдӕм дӕ ныхас уыны. Мӕнӕн мӕ зӕрдӕ тынг гед у. Лӕмӕгъ.
Киномӕ кӕсгӕ дӕр, стӕй царды мидӕг дӕр. Мӕнӕй ма йеддӕр уыди Уататы Бибо. Уый дӕр сфӕнды хъуыддаджы дӕр йӕ цӕссыг кӕлынмӕ. Ӕз дӕр афтӕ дӕн. Сфӕнды хъуыддаджы фӕдыл афтӕ уыд адӕймаг. Хъӕлдын нӕ уыдтӕн ахӕм.
Кӕсыс сӕ сусӕгдзинӕдтӕ раргом кӕндзыстӕм. Я, мӕ мӕхӕдӕг дӕр нал фембарын. Уымӕн ӕмӕ куы фӕуынӕн исты, уӕд ыл зӕрдиагӕй мӕ зӕрдӕ фӕриссы. Цӕгӕдӕр ир алцыдӕр зӕрдиагӕй сын, циндзинад дӕр зӕрдиагӕй сын, уыд искӕй ӕфхӕрддзинад дӕр зӕрдиагӕй сын, адӕймаг мӕ цӕссыгты дӕр кӕлынц вӕййы афтӕ. Уымӕ, зӕгъгӕ, йӕ риунӕгӕй азадт ӕмӕ ды дӕхи ӕрхӕфсын бафӕндыд хӕдзары. Уӕд цавӕр диск скӕнис? Кино, театр, Йе ркӕсыны телевизор скусын кӕнис? Уыцы фарст мӕ зӕрдӕмӕ цӕуы, уымӕн ӕмӕ арӕхӕй фехъусын ӕмӕ ӕрхъуыды кӕнынц, нӕ, ӕз мӕнӕ классикӕ бакӕнынмӕ цыдӕртӕ фехъусын вӕййы афтӕ, ӕмӕ йӕ адӕймаг фӕлладӕй куы рбацӕуа ныртӕккӕ мӕнӕ каналтӕ бирӕй къӕпкъӕпкӕй фӕкӕнын мӕ дзы минӕ фылдӕр и ом нӕ мӕ фӕкъӕпкъӕп кӕна афтӕ фӕкӕсын фӕкӕсын фӕкӕсын кино мын исон бакӕсын уӕд ӕр сабырвӕйын конд дӕр мӕ ходы мидӕг фӕлӕ цӕмӕй кино дывон бакӕсай уый тыххӕй хъӕуы цӕмӕй сӕрмагондӕй нӕй афтӕ куыст ӕрцыдтӕ диван хуызтӕ ба хорз киномӕ кӕс нӕ Чи дзурдзӕн, чи зӕгъӕм, ӕнӕ ӕрцыдтӕн фӕлладӕй хорз кино бакастӕн, уый сайгӕ кӕн. Комайлӕн ӕнхъӕлӕджы телевизорыл кӕмдӕр фембӕлди ме Фӕлӕ
фадат куы вӕййы, уӕд дын зӕгъдзынӕн. Ӕз уарзын фӕстаг рӕстӕджы уӕлдайдӕр та бын ацы куыстимӕ басын дӕн, ӕмӕ интернет уыйбӕрц фадат дӕтты кӕсын иннӕ адӕмты хатт культурӕмӕ. Мӕ бон дӕр уыртӕккӕ радзурын Азии цавӕр театртӕ оперӕ сӕм цавӕр этнографический къордтӕ ис Вьетнамӕй, Корея, Китайы. Мӕ бон дӕр у радзурын ӕртӕккӕ дӕн Иран, усырдгӕ дӕн ӕртӕккӕ уым сӕм кӕсын сӕм. Дарддӕр, цыдӕриддӕр Цӕгат Кавказмӕ, Фӕскавказы кафджыты къордтытӕй се ппӕтӕй дӕр мӕ бафӕрсыздӕн сӕ радзурдзӕн, чи дзы суй. Мӕ дын рӕстӕг та куыд фаг? Ӕхсӕвыгӕтт.
Ӕхсӕвыгӕтт. Мӕ фынӕй лӕ фӕкӕныс? Дыууӕ сахатӕй раздӕр кӕд, иу сахатӕй. Ӕз Сетхъезӕн, уымӕн ӕмӕ мӕ куысты мидӕг, зӕгъӕм, ӕр адӕмон сфӕлдыстады зонын нӕхи оннӕ, фӕлӕ мӕн фӕнды, кӕцырдӕм хъома абоны бон адӕмон сфӕлдыстад цӕуа, нӕ рӕза. Ӕмӕ ӕртӕккӕ цы уынын Кавказы, стӕй Фӕскавказы бирӕтӕ тынгдӕр дӕ цыдысты. Ӕз кафджыты къордӕй зӕгъын. Тынгдӕр дӕ цыдысты. Дард уый цы хоныс, ома сӕ фӕлтӕрддзинад фӕхуыздӕр ис сӕ фӕлтӕрддзинад дӕр, стӕй техникӕ дӕр, стӕй ӕз дӕ бон цӕмӕй загътон, ӕфсӕрмы нӕ кӕнынц, искӕй хорздзинӕдтӕ сӕхи бакӕнын. Ирвӕццӕгӕн мах дӕр уал архайын хъӕуы. Искӕй нӕ нӕ хъӕуы, фӕлӕ нӕхимӕ цы уыди, уыдон бирӕтӕ раздахын хъӕуы. Йе рдзурысмӕ та дӕ цӕстӕ дӕр цӕхӕр калынц, ома бӕрӕг у, дӕ зӕрдӕйы кӕй цӕуы. Ӕмӕ мӕ бамбӕрстон, уарзон темӕ дын у. Уарзондзинад та уый алывӕрсыг вӕййы, нӕ музыкӕмӕ, сфӕлдыстадмӕ, адӕммӕ, бинонтӕм, ӕмкъаймӕ ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Нӕ программӕйы райдиан куыд загътон, афтӕмӕй иу къорд азы размӕ киноты дӕ арӕхдӕр куы уыдтам, уӕд бирӕ чызджытӕ дзырдтой Уорта цы дзӕбӕх, Ныр дӕр ма арӕх фехъусӕн вӕййы, ерды афтӕ лӕгӕй-лӕгмӕ комкоммӕ чи нӕ зоны, ома ацы сыхӕрзаев актер уысммӕ бинойнаг ис ӕви нӕ, бино хъуыддаг бакодта ӕви нӕ. Цӕй тыххӕй йӕ зӕгъын, уарзондзинад бинонтӕм ӕмкъаймӕ цӕмӕй фидар вӕййы? Цӕмӕй ӕрхъуыды кодтон, уый дӕр дын зӕгъдзынӕн. Ногӕй та раздӕхӕм киномӕ Мужское самолюбие ӕмӕ уым сӕйраг хъайтар Роксанӕ ракуырдта, цӕмӕй баххуыс кӕна, цӕмӕй йын лӕппутӕ баххуыс кӕной. Ды дӕр йӕ цӕстӕм дардтай. Дӕ зӕрдӕмӕ цыди уый кинойы, фӕлӕ царды та? Куыд ӕвзӕрстай чызджыты царды? ӕмкъайӕн, зонгӕйӕн, хӕстӕгӕн. Ирыл никуы хъуыды кодтон, фыццахатт мӕм ахӕм фарста радта. Иры ахъуыды куы зӕгъой. Чи зоны ма, нӕ дӕ бауырдз, хъуыддаг бакодтон, ссӕдз азы мыл куы цыдӕуыд. Райдиссаг.
Иу мыстӕдз мыл нӕма схызти. Ме махуыр кодта Рамон Трита.
Актрисӕ уый дӕр? Абон дӕр ирон театры кусы. дыууӕ чызджын ис иумӕ. Стӕй дыууадӕс азы фӕцардыстӕм мӕ рахицӕн сты. Ма дын дӕ зӕрдӕ цӕмӕй балхӕдта? Дӕуыл ссӕдз азы цӕуы нырма ӕвзонг лӕппу.
Нӕ зонын. Ер...
Бинонтӕ скӕнынмӕ дӕ ныфс куыд бахастай? Ер афтӕ зӕгъонмӕ ӕнӕ кӕрӕдзи нӕ бон нӕ уыди уый дӕр ӕвӕццӕгӕн раст нӕу. зӕгъӕм афтӕ мӕнӕ ромео джульетта ты не зону цӕгӕн цыдӕр ахӕм вӕййы дыууӕ адӕймаджы хсӕн мӕ ныхасӕй мӕ ныхасӕй дӕр ӕвӕццӕгӕн нӕ зӕгъдзӕн ныр дӕр лымӕнӕй цӕрут о лымӕнӕй цӕрын ныр уый загътай фыццаг хатт уыдзе дыккаг та дыккаг хатт та дӕр нӕ сты мӕ та мемӕ чи ахуыр кодта ахӕм сылгоймаг бежоты лидӕимӕ аивадыл зилыс ӕрмӕстдӕр йӕ ӕртыккаг хатт куы мелкаты замирӕн ныфс бавӕрдтон
Ӕма дон дыккаг бинонтимӕ та цотӕй ци? Цотнӕй, еумиаг цотнӕй нӕй. Уым дӕр исчызгмӕ лӕппу. Уӕдӕ кӕмӕй загътай, экономист ӕма... Уыдон... Уыдон, уыдон сты. Фыццаг бинонтимӕ. Ам та лӕппумӕ чызг иу ныхасӕй схъомыл кодта цыппар сывӕллоны. Ӕмӕ сӕ тыххӕй фӕрсын, ома, Зӕгъӕн ис гыццыл хицӕнгомау бинонтӕ. Нӕ уӕддӕр иумӕ нӕ вӕййут, уе рвылбон изӕртӕ не рвитут. Лымӕнӕй цӕрут. Куыд бабӕттӕн ис дыууӕ Ма мемӕ куыд хъомы фӕхлой ссир мӕ зӕхх?
Ма дын дӕ сусӕгдзинӕдтӕ ӕргом кӕн. Мемӕ фӕхыл кӕн, мемӕ хъаугъагӕнӕнӕй уымӕн ӕмӕ сфӕндард куаддӕр ӕрсабыр кӕндзӕн.
Сабыр кӕнӕн. Ӕр кӕстӕртимӕ дӕр, бинонтимӕ дӕр куысты мидӕг дӕр дӕ бауындзӕни. Ахӕм ӕрдтӕ ссудзынцмӕ та сыл уазалдон бакалын. Сетхезӕн, уымӕн ӕмӕ дӕ тӕвдӕй цы зӕгъай, ууыл бирӕтӕ Стефасмӕ фӕкӕнынц, мӕ гыццыл дӕхиуыл фӕуромын хъӕуы. Йе ры бинонты цард дӕр афтӕ, иу хъумӕ зондджындӕр уа. Къуырифӕфылдтӕй баззади. Кӕнӕ сылгоймаг, кӕнӕ нӕлгоймаг, кӕнӕ та, зӕгъӕм, ис афтӕ, иу хъумӕ барджындӕр уа. уымӕн ӕмӕ дыууӕ кӕрӕдзийы куы бахӕрат, уӕд стӕй райсом фӕсмон кӕндзыстут. Адӕймагӕй тӕвдӕй скалы йӕ фыдӕбонӕй. Уымӕ гӕсгӕ зӕгъӕн ис пожарник здӕн. Ӕмӕ йӕ зӕгъӕм, адӕймаг йӕ ныхӕстӕ скалы ӕмӕ рсабыр вӕййы. Ды та сӕ дӕхимӕ дарыс. Уый дӕр раст нӕу, не рсабыр уыдзӕн. Куы скалай дӕ ныхӕстӕ, уӕддӕр фӕд баззайы зӕрдӕйы мидӕг, стӕй адӕймаг Йӕхи хӕры.
Уды.
Зӕгъдзӕн, эх, уыцы ныхӕстӕ цӕмӕ загътон. Фӕлтау цӕмӕ скал. Цины ныхас дӕр ӕфхӕрдӕй зӕгъӕн ис. Цины ныхас дӕр ӕфхӕрдӕй зӕгъӕн ис. Стӕй адӕймаг ахӕм усон бафхӕрын у. Сфӕлдӕр хъӕсӕн. Лӕмӕгъ адӕймаг.
О, хъахъхъӕнын хъӕуы кӕрӕдзи. Уымӕн ӕмӕ мӕнӕн бирӕ ирдхӕрдтӕ. Стӕй мын уарзон адӕм бирӕ и. Лӕмӕнтӕ мын бирӕ и нӕ. Ӕмӕ иу хатт мӕхӕдӕг дӕр дис фӕкӕнын. Стӕй царды мидӕг фӕхъуыды кодтон, ӕз цӕмӕндӕр афтӕ рауайы ӕмӕ цы адӕмы хсӕн вӕййын, зӕгъын, нӕ, уым сӕйрагдӕр разыны. Разыны та цымӕ? Йӕ хӕдзармӕ ласын кӕй хъӕуы. Йӕ дыууӕ лӕппуйы куы фӕхылой, чи цы бафидауын кӕндзӕни. Афтӕ сӕ нымайын байдайы. Ма уый тыххӕй уарзын содзӕгӕр, уымӕн ӕмӕ хъӕугӕ адӕймаг. Хъӕугӕ адӕймаг, нӕ?
Вот. Ма уый дӕр фӕндгӕ ма кӕны, уымӕн ӕмӕ кӕд зӕгъӕм афтӕ искуы бадыс, уӕд адӕймаг уымӕн рыгонӕй баззади. Ӕдзух дӕр-иу кӕсгӕ кодтон, мачи ма цы фыдбылызы ныххауа. Зӕгъӕм, горӕтгӕронмӕ стӕм, физонджытӕ кӕнынц, кӕнӕ искуы рестораны бадӕм. Цыфӕнды хабар дӕр нӕ, уӕддӕр ӕдзухдӕр мӕ цӕст вӕййы фӕкӕсы, фӕхъахъхъӕнын.
Валер, ды хуыздӕр менеуӕгыл цы нымайыс?
Ну, алы адӕймагмӕ дӕр миниуджытӕ бирӕ хорз миниуджытӕ адӕймагмӕ сылгоймаг у, нӕлгоймаг у. Фӕлӕ мын ма афтӕ кӕсы, ӕвӕццӕгӕн, ӕппӕты хуыздӕр миниуӕг мӕм кӕд ис, уӕд мын ӕхсызгон у. Уый уарзондзинад райгуырӕн бӕстӕм. Уымӕй ма ӕвӕццӕгӕн абон у бон ахсджиагдӕр нӕй, уымӕн ӕмӕ Райгуырӕн бӕсты адӕмыхаттмӕ уырдӕм хауынц дӕ бинонтӕ дӕр, уырдӕм хауынц де рдхӕрдтӕ дӕр, де мкусджытӕ дӕр, уырдӕм хауы ацы дӕр. Ӕмӕ дӕ адӕм ӕмӕ дӕ фыдӕлты зӕхх куы уарзай, уӕд ӕнцондӕр у цӕрын. Дӕ цӕстытӕ доны цӕмӕ разылдысты? фыруарзтӕй ӕви йыл дӕ зӕрдӕ кӕй рисой тыххӕй? Хорз. Еу дӕ кӕд хорзы кой ракодтам, уӕд ӕвзӕрдӕр вӕййы. Ды де взӕрдӕр миниуӕг та де ппӕрццаг миниуӕгыл цы нымайыс дӕхӕдӕг?
Лӕмӕгъзӕрдӕ. Бӕрӕг дыл у. О, лӕмӕгзӕрдӕ. Хъуыддӕр адӕймаг. Лӕмӕгзӕрдӕ ӕрмӕст уый тыххӕй нӕма мӕнӕ цӕссыг ӕркалай. Лӕмӕгзӕрдӕ цӕй тыххӕй? Уый хатт вӕццӕгӕн фӕхъӕуы фӕлмӕндӕр уӕвын.
Фидардӕр фӕлӕуын. Фӕлӕ уый дӕр раст ныхас у, фидардӕр фӕлӕуын. Не зон. Чи зоны, уый.
Йер кӕд уый размӕ гыццылуарзондзинады кой ракодтам, уӕд сылгоймаджы миниуджытӕй та ӕппӕты хуыздӕрыл ӕмӕ ӕппӕты взӕрдӕрыл цы нымайыс? Дӕумӕ гӕсгӕ? Иры нӕ зонын, цы зӕгъон сылгоймаг тыххӕй. Сылгоймагмӕ ӕвзӕр миниуӕг нӕ, нӕ зонын. Дыууӕ бинонты чи скодта, уый сылгоймӕгты миниуджытӕ иттӕг хорз Иууылдӕр ахӕм рӕсугъд сты. Иры сылгоймагмӕ мӕ бон аипп ӕрхӕссын у. Ӕнӕгъдаудзинад кӕн. ӕнӕгъдаудзинад. Уый цы нымайыс?
Уый ӕвзӕр у, ӕнӕгъдау куы асылгоймаг уыд. Ома, ӕнӕгъдау уӕлӕдарӕсы митӕй, дзыхы ныхасӕй. Фылдӕр ӕвӕццӕгӕн дзыхы ныхасӕй. Уымӕн ӕмӕ ӕртӕккӕ дарӕсмӕ гӕсгӕ куыд зӕгъдзынӕ, мах ӕрыгон цард кӕнӕм, куыддӕр домӕм ӕртӕккӕ раз кӕртыты раз бӕцгӕ, чи ахӕм къабайы цӕф, чи ухӕм цӕф. Фӕлӕ мӕнмӕ кӕсы, дзыхы ныхасӕй, стӕй йӕ сӕрыхъуыды хъомыл и чъизимӕ.
уый ӕппӕрццаг миниуджытӕ хорздзинӕдтӕ Ервӕздандзинадмӕ схауы, уый дӕр афтӕ ма бамбарӕм, ӕмӕ нӕ хъомӕ йӕхи нӕ чындз кӕнӕм, афтӕ разы бац кӕнӕм. Нӕ, уӕздандзинад, ӕвӕццӕгӕн, йӕ алы къахдзӕфы дӕр, йӕ алы цӕстӕнгасы дӕр, йӕ алы ныхасы дӕр. Ӕз афтӕ ӕмбарын, уӕздандзинад уый нӕлгоймагӕн дӕр, нӕлгоймагӕн дӕр. Ес афтӕ фӕзӕн, зӕгъ, мӕ уӕздандзинад мӕ лӕмӕгъдзинадыл ма нымайут, уыдон алы хабӕрттӕ сты, уымӕн ӕмӕ уӕздандзинадӕй цы хъуыддаг саразай, уый чъизидзинадимӕ нӕ сараздзӕн. Уӕздандзинад тых фылдӕр дӕтты. Женя зӕгъы, мӕнӕ перчаткӕтӕ, урс перчаткӕтӕ скӕм, афтӕмӕй развоздандзинад, вӕццӕгӕн, йӕ дзыхыныхасдӕр, йӕ цӕстӕнгасдӕр, йӕ сӕрыхъуыды дӕр. Ер де нӕуынондзинад та цы у? Уӕддӕр вӕййы афтӕ, иуимӕ никуы сразы уыдзынӕн, иууыл никуы. Менонон зонын зоны. Ну, афтӕ комкоммӕ куы зӕгъӕм, уӕд бирӕ хабӕрттӕ вӕййы царды мидӕг, нӕ зӕгъӕм, уалом кӕмдӕр дуармӕ зӕгъӕм, чидӕр нӕлгоймаг сылгоймаджы ӕфхӕры. Уымӕй гаттырдзинад искӕс.

Цыппар иу ран уым цыппар ис. Ермона Лидӕимӕ кӕй схъомыл кодта, ӕмӕ уым дӕр цыппар. Ӕмӕ йыр зӕгъӕн ис амондджынды. Алы афон адӕймаджы алы кары дӕр, ӕвӕццӕгӕн, амонд алыхуызон у. Ер, мӕнӕ ныртӕккӕ цы кары дӕ, ныртӕккӕ куыд дӕ, афтӕмӕй. Дӕхи амондджыныл нымайыс? Нӕ дӕ бауырндзӕним.
Йӕ рабоны бон ӕз кӕд мӕнӕ дӕ фарсмӕ дӕн, ӕмӕ мӕнӕ тирлынуады ӕмӕ мӕныл ахӕм равдыст аразут, уӕд мын йӕ амондджындӕр мачи уыдзӕни. Уымӕн ӕмӕ, кӕд ардӕм ӕрбацыдтӕн, удвӕццӕгӕн уымӕн уыди къахдзӕфтӕ. Ус къахдзӕфтӕ уыдысты бинонтӕ, ус къахдзӕфтӕ уыдысты дӕсныйад, ус къахдзӕфтӕ уыдысты мӕ куыст. ӕмӕ ӕз куыд хъуамӕ рахъаст кӕнон абоны бон? Ну, ӕз тынг амондджындӕр. Уымӕн ӕмӕ иу ахӕм хъуыды ма ис, мӕ арахыл фӕдзурын. Адӕймаджы куы бафӕрсай мӕнӕ Ирыстоны фӕстӕмӕ та зӕгъӕм, куыд сты, куыд дӕ? Ай... Ӕмӕ дӕ райдыдта дзурын цыдӕриддӕр.
Цы тыхсын кӕны уыдон? Уый тыххӕй дӕ нӕ бафарстон, уӕдӕ афтӕ салам дӕр радтой уыцы хабӕрттӕй. Уый дӕр раст нӕу, ӕдзух хъарӕг кӕнын нӕ хъӕуы. Ис, нӕй цард ӕнцон нӕу. Милуантӕ кӕмӕй, уыдон ӕндӕр ӕнцон нӕу. Цард у фӕлварӕн, цард у зын. Мӕ ма дзы куы кӕуай, мӕ ма хъарджытӕ куы най, уӕд дын фенцондӕр уыдзӕни.
Ӕрхӕндӕг зӕрдӕ никуы вӕййыс, уый бамбӕрстон, фӕлӕ афтӕ, миййаг, искуы куы ӕрӕнкъард вӕййыс, уӕд дӕхицӕн ныфсытӕ цӕмӕй ӕвӕрыс? кӕнӕ кӕмӕй
фыццаджыдӕр мӕ хиудтӕй ӕмӕ бинонтӕ ӕрмхион ӕввахс чи уй куд уй зон сусӕг ныхас зӕгъӕм нӕ уӕддӕр адӕймаг исе зӕрдӕйы бирӕ дӕр хъуыдытӕ ма сӕ нӕ зӕгъдзынӕ. Куыд дӕуӕн, куыд мӕнӕн. Дӕхи дӕхи йеддӕмӕ сӕ ничи зоны. Нӕ адӕймаг йӕхи йӕхи уд сӕ зоны. Фӕлӕ ӕз афтӕ фӕзӕгъын. Фӕнда дӕ ма фӕндӕуӕддӕр адӕймаг сомбон хъуыды кӕнын. Кӕцыдӕр нырмӕ дӕр зонай ӕнусмӕ цард нӕй адӕймагӕн, нӕ? Мой хистӕртӕ йӕ бамбӕрстон. Стӕй азтӕ куы цыдысты, уӕдӕй мӕхӕдӕг дӕр ӕмбарын байдтон. Адӕймаг йӕхи цӕттӕ кӕны цыдӕр ӕндӕрхуызон уавӕрмӕ, нӕ? не ппӕтдӕрсӕд аз фӕцӕрын. Фӕлӕ иууыл хъуыдыгӕнгӕйӕ удӕнцондӕр у цӕрын. Цӕмӕн? Ды йыл арӕх хъуыды кӕныс? Алы бон нӕ хъуыды кӕны, фӕлӕ уӕддӕр адӕймаг хъуыды кӕны. Алы къахдзӕф дӕр уымӕ барын хъӕуы. Уымӕн ӕмӕ адӕймаг ас цардӕй куы ацӕуа, чи зоны ӕппындӕр ницы зӕгъдзысты, ууыл ныхас нӕу. Фӕлӕ уӕддӕр хъуамӕ хъуыды кӕнай, цы фӕдыл ныууадздзынӕ? Цы дӕ зӕгъдзысты? Дӕ цот дӕ ном дзурдзысты, хъӕрӕй ӕви нӕ дзурдзысты? Ӕмбӕхсдзысты йӕ йой чызгӕн кӕнӕ дой фырттӕн ӕви ӕви сӕ сӕрбӕрзондты хӕсдзысты. Ӕмӕ ууыл хъуыдыгӕнгӕ уӕд адӕймаг йӕ алы къахдзӕф дӕр хъуыды кӕны ӕмӕ чъизидзинад, ӕгаддзинад йӕ зӕрдӕмӕ не рхӕсдзӕни. Хъуыдытыл фӕхъуыды кӕны адӕймаг. Дарддӕр цӕуыл фӕхъуыды кӕнын, хӕстӕ адӕймагы алы хӕсты дӕр бирӕ Мӕ фадат нӕй. Хӕс сты нымайын лӕггад, лӕггад бирӕтӕн, бирӕтӕн хъӕуы лӕггад мӕ царды мидӕг. Мӕ не ххӕссы адӕймаг, чи зоны рӕстӕгӕй, чи зоны куыддӕр цыдӕр. Кӕнӕ йӕ къух нӕ фӕамон. Кӕнӕ къух нӕ фӕамон.
Ӕз цы зӕгъын? Йӕ ахӕм хуымӕтӕг хъуыды нӕ, йӕ мӕнӕ театры артисттӕм иу цалдӕрӕй баныхас кодтам кӕм мӕ хъуыды бамбардзынӕ жанр театрӕй цы актерты нал ис темӕ жан иу бон сбадӕм машинӕйыл мӕ ӕрзилӕм ӕппӕт уӕлмӕрдтыл ме рмӕнӕ ӕцӕгӕн отпускӕй куы рацӕуӕм уӕд сӕ ахӕм хъуыды бакӕндзынӕн иуӕй дӕр иу цы хӕстӕм хауы Цӕмӕн? Уымӕн ӕмӕ Юр иннӕ кӕстӕртӕ чи сты, махимӕ чи ацӕудзӕн, зӕгъӕмӕ, уыдонӕй бахъуыды кӕндзысты ӕмӕ сомбон уыдон дӕр ахӕм къахдзӕфтӕ кӕндзысты. Ердӕ, чи зоны, нӕ бауырндзӕн Валеры, фӕлӕ иу дарддӕры фарста иуӕймӕ бӕстон. Афтӕ загътай, адӕймаг йӕ фӕстӕ цы фӕд ныууадздзӕн, зӕгъгӕ. Ӕмӕ Алы адӕймаг дӕр ууыл хъуыды кӕны, ома мӕ хорзы кой баззайа. Йе рактертыл куы дзурӕм, уӕд цал дӕнцӕджы ис ӕмӕ хъуыстгонд актертгӕ, актертӕ, зындгонд актертӕ. Фӕлӕ сӕион стыр цыртдзӕвӕн сывӕрдтой ӕмӕ йӕм адӕм цӕуынц, иннӕ та уый дӕр хъуыстгонд, зындгонд, рохуаты аззад ӕмӕ йӕ ингӕн зӕххимӕ сымхуызон. Цӕмӕн афтӕ рауайы? Сӕ нӕмттӕ сын нӕ дзурдзынӕн, фӕлӕ ӕцӕгӕн мӕ бамбӕрстай. Ӕмӕ йер мӕнӕ кӕмӕй загътон, зӕххимӕ сымхуызон зӕгъ, куы йӕ фенын, уӕд мӕ цӕстдӕр, мӕ цӕссыгы рызгъа. Ам куыд рауади, йер бирӕтӕ мӕнӕ намысы аллейы ныгӕд сты нӕ, уыдонмӕ уӕддӕр куыддӕр цӕстдард ис нӕ, йер мӕнӕ бирӕтӕ дзы хъӕуты ныгӕд ис нӕ. Бирӕтӕ мын ам горӕты фарсмӕ сӕ уӕлмӕрдты ном ныгӕдимӕ. Ӕвӕццӕгӕн, кӕнӕ сӕ фӕдыл ничиуал баззади, кӕнӕ чи баззади, уыдон дӕр фадат нӕй, цӕмӕй уыцы ингӕнтӕм зилой, уымӕ гӕсгӕ. Ерынмӕ нӕ ацыды хабар дӕр уыд хъежа. Нӕ зилӕмӕ сӕм бакӕсӕм, афтӕ нӕ зӕгъӕм, ма ног цыртытӕ сӕвӕрдзыстӕм, фӕлӕ уӕддӕр мӕрзгӕ уӕддӕр нӕ кӕны, йӕ кӕрдӕджытӕ йын уӕддӕр тондзыстӕм, ӕз уый тыххӕй зӕгъын. Ма дӕ хъуыдымӕ гӕсгӕ цӕмӕндӕр уыд фӕд Адӕймаг куы амӕла, уӕд ын уӕлдай нал у. Фӕд ныууагътан ӕртӕкӕм, фӕлӕ ӕз мӕ хъуыдыйы тыххӕй загътон. Хорзы фӕд куы ныууадзай, уӕд дӕ чи зыдта? Хиуӕттӕ уа, къабӕзтӕ уа, цотт у, уыдонӕн у сомбон рӕсугъддзинад. Ӕвзӕр фӕд куы ныууадзай, уыдонӕн дӕр уӕд зындзинад, уӕд уыдон сӕ сӕрбӕрзӕндты нӕ хӕсдзысты, сӕхӕдӕг сӕркъулӕй цӕудзысты. Адӕймаг фыццаджыдӕр фӕхъуыды кӕны, Амардтам, амардта. Баныгӕдтой дӕм рухсаг у рухсаг. Йӕхи хъумӕт нал фӕкӕна. Фӕлӕ кӕд дӕ адӕймаг дӕ, уӕд хъом афтӕ бакӕнай, ӕмӕ дӕ фӕсте цы адӕм баззади, уыдонӕн хъомӕй стыр рухсдзинад ныууадзай. Ӕндӕр адӕймагӕн. Ир, де стырдӕр бӕллиц та цавӕр у?
Президенте мӕ нӕ фӕндуй нӕ уайтагъд зӕгъдзӕн. Уый мӕ уырны.
Уый мӕ нӕ фӕнды. Ме студенты рбали суртӕ кӕнӕ зӕгъдзӕн, иууылдӕр мӕ куыстийӕн баст у. Чи зоны мӕ нӕ дӕ бауырндзӕни, нӕ фӕлӕ абоны бон мӕн фӕнды, цӕмӕй ирон культурӕ уа иннӕ культурӕтӕй нӕ схаг республикӕтӕй уыдонӕй арӕдӕм, уыдонӕй фидардӕр. Уымӕн ӕмӕ нӕ бон у. Мӕ фӕнды, цӕмӕй уыцы фадат уа, цӕмӕй нӕ театр се ппӕтӕй тыхджындӕр уа. Уый гӕнӕн ис, цӕмӕй нӕ ансамбль се ппӕтӕй тыхджындӕр у, уый гӕнӕн дӕр ис. Цӕмӕй нӕм ирон кинонывтӕ исой, уый гӕнӕн дӕр ис. Хёйо Мещтры дӕр ӕвӕццӕгӕн бӕллиц. Валерия, мӕ цӕст дын уарзы, цӕмӕй цы снысан кодтай мадам, цы бӕллицты ис, уыдон куыд фенай ӕмӕ дзы дӕхӕдӕг дӕр архайӕг куыд уай ӕмӕ зӕрдӕрухсӕй. Бузныг. Нӕ программӕйы кӕрон та дын мӕ зӕрды ис лӕвар скӕнын. Чи зоны, зынаргъ нӕу. Чи зоны, хуымӕтӕг згъӕрӕй конд у, фӕлӕ дзы мах бауагътам нӕ удты хъарм ӕмӕ нӕ зӕрдӕты фӕлмӕндзинад. Лӕвар дын кӕнӕм дӕгъӕл. Уый дӕр хуымӕтӕджы нӕ равзӕрстам. Фыццаджыдӕр, дӕгъӕл у, ӕвӕццӕгӕн, алы дуар чи байгом кӕндзӕн, ахӕм дзаума. Иннӕмӕй дзы ис сыхгӕнӕн. Йӕ ртӕбийаг исты басусӕг кӕнын куы фӕнда, уӕд ӕй зоны, зӕрдӕйы дуар цӕмӕй ӕхгӕнгӕ у, уый. Фӕлӕ ӕргом адӕймаг дӕ, ӕмӕ мӕм куыд кӕсы, афтӕмӕй ацы гуыд дӕгъӕл уыдзӕн ӕрмӕстдӕр де нкъарӕнты гомгӕнӕн. Мӕ ма сӕм иу миниуӕг ис. Махыл ахӕм тых бафтыдтам, ӕмӕ йӕ йӕхимӕ чи дара, йӕ дӕгъӕлтыл йӕ чи бакӕна, уымӕн йӕ фӕндӕгтӕ уыдзысты лӕгъз, рог, ӕмӕ ӕнцон, ӕмӕ дын ӕй зӕрдиагӕй лӕвар кӕнӕм. О, мӕнӕ диссаг, Ермӕ сӕрмӕ бафсыдтай? Ер цытӕ дзурыс, махӕн ӕхсызгон у. Бузныг, Жаннӕ.
Амондхӕссӕг дын фӕуӕд ӕмӕ бӕллицтӕм фӕндӕгтӕ гомгӕнӕг. Бузныг.
Дӕуӕн та зӕгъын бузныг. Чи зоны, ӕппӕт зӕрдӕйы сусӕгдзинӕдтӕ нӕ раргом кодтай, фӕлӕ не хсӕн ӕргом ныхас рауади ӕцӕгӕйдӕр зӕрдӕйӕ зӕрдӕмӕ, ӕмӕ уый та бирӕйы аргъ у. Адӕймаг адӕймагмӕ, адӕймаджы цӕстӕй куы кӕса, куы нӕ йын сусӕг кӕна йӕ циндзинад, йӕ маст. Худинагӕм куы нӕ фӕкӕса цӕссыгы руадзын ӕмӕ йӕхи раргом кӕнын, уӕд мӕнӕн уый зынаргъ у ӕмӕ дын уый тыххӕй, дӕ хорз миниуджыты тыххӕй дын стыр бузныг. Бузныг. Дӕ фырттӕ дӕ къухыфтӕн. Бузныг.
Ӕз ӕй мӕ дӕгъӕлтыл бакӕндзынӕн. Мариуылдӕр ӕрцауындзӕн, фӕлӕ гӕрд дӕнджыр у. Уымӕ гӕсгӕ мӕ дӕгъӕлтыл бакӕндзынӕн мӕ уыны. Ахӕм лӕвар мын никуы ничи скодта. Йӕ хъуыдыимӕ у рӕсугъд хорз хабар у. Йӕм ӕрмӕст зӕрдӕты нӕ, фӕлӕ Ирыстоны хорздзинӕдтӕн дӕр пайда куыд ӕрхӕсса, ахӕм ӕрцавзӕрд. Ууыл та-иу ма архайдзыстӕм. Бузныг дын. Ӕз та ма нӕ телевизормӕ кӕсджытӕн иу хатт зӕгъдзынӕн, абон нӕм уазӕгуаты уыди Цӕриаты Валери, Республикӕ Цӕгат Ирыстон-Аланийы адӕмон артист, Таджикистаны культурӕйы раззагдӕр кусӕг, актер, режиссер, Ныртӕккӕ Республикон адӕмон сфӕлдыстадон хӕдзары хицау ӕмӕ ма мӕхицӕй зӕгъдзынӕн хорз адӕймаг Цӕриаты Валерий.